Um, diolch Alan am ddod ato ni. Ydy pawb wedi dod ar draws Alan yn y, yr adran neu falle dim, dim bod rai ohonoch chi, ni wedi gwad Alan i'ch dysgu chi, ond bosib bod rhai ohonoch chi heb gwrdd ag Alan eto. Wel, dyma gyfle i chi falle i gwrdd ag Alan Llwyd. Mae Alan yn athro ymchwil um, yn Yr adran, ers beth, 2013? Ie, yeah. um, ie, yeah, ie.
Yeah. Yeah. Ers 2000, fi'n credu oedd Alan newydd yn ddeol, a wedyn fi'n nes i ffonio fe, i ddweud na chewch chi ddim, dwi am gynnu swydd i chi. A, ac ar, ar y pryd, o'n i uh, yn paratoi um, cyflwyn o gwaith ymchwil yr adran i'r hyn sy'n cael ei alw yn, yn REF, Research e- Excellence Framework, A dweud y gwir, mae canlyniad yr F diweddara yn cael ei rhyddhau wythnos nesaf. Right? Ond ta waeth, ewn ni nôl i 2013, ac felly oedd arian yn y brifysgol er mwyn cryfhau um, cyflwyniadau ymchwil i'r asesiad ref yma. Um, a oedd yna bobl yn mynd i America, mynd i Australia, i, i i gynnig swydd, mewn ffordd, i academyddion, yym, fel byddai ymchwil nhw yn gallu bod yn rhan o gyflwyniad Abertawe. Wel, fe aethon ni i Dreforys, aethon ni ddim yn bellach na, na hynny, achos o'n ni'n gwybod am waith um, Alan, a benodwyd e yn athro ymchwil yn Adran y Gymraeg, a mae falch dweud, uh, dwi'n falch i ddweud bod e gyda ni o hyd yn cyfrannu i waith Yr adran A, paragraff yma, y wedi cyflawni sawl eitem i'n cyflwyniad ni. Um, newn ni drafod yn benna heddi, Hedd Wyn. Pawb di gweld Hedd Wyn? Ie? Yeah? Pawb di gweld Hedd Wyn? Achos mae'n ddeng mlynedd ar hugain. Anodd credu, ie? 30 mlynedd. 30 mlynedd ers uh, i Hedd Wyn gael ei chreu a henwebu ar gyfer yr Oscar. Dyna beth wrth gwrs yw'r hyn i ni'n ei gofio. Um, Ddechreuai gyda'r cwestiwn hwn te, Alan. Pryd ddeithoch chi ar draws stori Hedd Wyn gyntaf? A, ac yn ail, Pryd ddechreuodd y dyhead yma i gyfansoddi ffilm am y gwrthrych? Wel, dwi 'di cael fy magu ar hen oed, a dyna'r gwahaniaeth rhwngtha i a nifer y bobl dwi'n credu. Yy, ges i fy magu o Feirionnydd, dwi'n dod o wreiddiol, so fy magu fel llun o bump oed ymlaen, a ma' ni ges i magu mewn pensiwn o'r Llan Ffestiniog, yn y Flaenau Ffestiniog wrth gwrs. Ac yym, A gyda fy... o'n i'n byw gyda fy mam, fy nhaid, fy nain, fy mam-gu a fy nhad-cu, fel o'n i'n dweud, yn fan hyn, yn y de. Um, a mi oedd o'n haid yn nabod Hedd Wyn, oedd o'n eisteddfodwr mawr, ond canu oedd ei beth o. Ond wrth gwrs oedd o'n crwydro ar sefydliad lleol. A mae'n cofio Elis yr Ysgwrn Elis, wrth gwrs, Elis yn galw yn bennaf ac Elsyn yn cynio'n elw. A mi oedd o'n cofio Elis yn dda iawn iawn. Ond yna fwy o gysylltiad beth rhwng y nain. a Jeannie Owen, sef cariad Heroism. Mae'n ffilm gael ei phortreadu gan uh, Judith Humphreys. Um, mi oedd Jeannie Owen yn byw yn Llanfestiniog, a mi oedd hi'n ffrindiau mawr gyda fyna i ni. Um, a noson cafodd Heddwyn, neu noson glywodd uh, Jeannie Owen bod Heddwyn i chariad sy'n ei ladd. Oedd hi'n crio, oedd hi'n llefen yn y stryd, oedd hi'n glawio'n drwm, a fy nain yn gorfod drws I gweld ti yno. A be, cyn i dewch i mewn, be sy'n bod? Um, a mae Elis wedi cael ei ladd. Dwi'n... Dwi'n cofio hynna ers ymlaen syndod. Rydych chi wedi cael eich magu yn y stori. Yn union, a wedyn gwneud cysylltiad o dau, yeah. oedd yn nabod Hen Wyn a Gini Owen, hwnna'n unigryw. A dwi'n meddwl, mi fydd farw yn y nain, yn Llanfestiniog, a mi erbyn yn wedi symud i ben llun o bum ffordd ymlaen. Fe ddedodd fy nhaid wrthyf fyw aton ni i Ben y Llyn am ddiwedd ei fywyd, yn deud gwir. Felly, bob hyn a hyn yn fach, o'n i'n gofyn os taid gaeth stori Heddwyn. Ie. Wedyn y stori o'n i'n gael, wrth gwrs, oedd stori fod wedi sgwennu cerdd, Cysathem am Gadar y Genedlaethol, um, wedi hennill i ymwneud gyda'i law. A chydig wythnosau cyn, oedd hi'n stori fawr, yn stori gyffroes. Ac yn y llawn yn y sôn wedi ddiw, yw'r stori gyffroes, achos Rhaid ni gofio rwan mai mai bachgen cyffredin, gwallt ffarm i bob pwrpas, oedd Hen Wyn. Hynny ydi, gweithiodd ei arfer ei dad, ddim yn ffermwr o gwbl. A ma' 'na bortread ohono fo'n, ma' 'na gerflun ohono fo yn Nhrawsfynydd, yn ei bortread e fel bugail, rhamantus iawn, o'dd o'n bugail gwbwl anobeithiol. Barddonir o'dd o, o'dd 'i ddefaid o bob man. Yym a wrth gwrs, yym, Gadael ysgol gartref y fe oedd, oedd o'n gorfod cystadlu yn erbyn beirdd oedd yn cael addysg brifysgol hyd yn oed. Neu addysg uwch o lawer fe oedd gael, a mi oedd bron o ennill yn 1916 yn Aberystwyth. Ysgol Genedlaethol yn Aberystwyth, achos um, fo oedd y gorau ac un o'r beirniad a'r beirniad gorau yn llawn, J.J. Williams. A mi oedd T. Gwyn Jones, T. Gwyn Jones yn byw yn Aberystwyth ar y pryd, a fe i faes y steddfod, A dyma rhywun yn gofyn, a dach chi'n gwybod beth sy'n ennill y Qatar? A dwi'n meddwl, nid y gorau. Ac oedd wedi gweld awdl, a ti'n siŵr, wedi dangos awdl hen wyn iddo fo, ac oedd Timmy Jones o'r farn mai honno oedd yr awdl gorau. Wel, wrth gwrs, yn union o'r saith, oedd Timmy Jones ei hun yn bregethyn, a fod yn traddodi'r regadau. Wedyn, o fanno, mae'r ma peth yna erioed, um, a wedyn, yn un am... Mae hedd o hyn am ei er ffesgyn chi. Hynny yw, mae e'n rhan o'ch cyfansoddiad chi. Mae'n rhan o'n agenda ni. Mae'n rhan o... Pryd wedyn o ran datblygu y stori yn ffilm, sut mae hynny'n dod i fod? Wel, um, mi oedd Estro Rector yn sefydlu 1982, a fel dyddiad yn gyffroes iawn, mae yna uchelgais, mae yna dramau bachyn, mae rhaglenni bywiog iawn iawn, sianel newydd. Um, a wedyn, ges i syniad O'dd diddordeb mawr yn y ffilm gyda i, ch'mo' o'dd yn darllen yn yn gwylio ffilmia, ond hefyd yn dadansoddi ffilmia, a ma' nw'n dda gyda'r band yn y pen. Felly nes i ca'l syniad yn y pen beth am ffilm am Hedd Wyn, a yr un o'n i'n nabod yn y diwydiant teledu yn yn y ar y pryd oedd Eileen Ogwen, oedd yn fardd. Yn anffodus y diweddar Eileen Ogwen, oedd yn farw chydig bach dwy fisoedd yn ôl. A mae'n ffonio Eirin, neu ryw roi syniad yn y pen,

Yym, yn y Haws. Felly, mi yym, ges i arian am datblygu, arian ymchwil, a nes i gasglu'r bob dim am Hedd Wyn. Mi sy'n yn y Llundain yr Amgueddfa Rhyfel i weld, i gael agor ei hanes o, hanes i gatref o, hanes i y frwydr oedd o ynddi hi. Ond hefyd, yym, oedd yna y, y ffosydd. Nhw wedi ail greu'r ffosydd yn yr amgueddfa.

Wrth i ni dynnu am yr holl ymchwil yma, ni wedi clywed am radd ymchwil hefyd. Mae ymchwil mawr yn amlwg y tu ôl i'r ffilm, ymchwil hanesyddol, ymchwil hynod fanwl. Beth yw'r broses wedyn o, o droi hynny i, i sgript? A sgript sy'n gorfod bodloni gofynion cyfarwyddwr. Ie. Yeah. Dyma sy'n eisiau gwneud rhywbeth gwahanol gyda'r ymchwil. a oedd felly'n disgwyl ni Fferm o'r Blaen, sgript Fferm o'r Blaen, neu beth oedd y broses o troi'r holl ymchwil yma nawr yeah. i sgript well, Hollywoodaidd yn y bol, ffilm glasurol sy'n dilyn hanes arwr trasig? Wel, rwy'n wedi darllen nifer o lyfrau ar y grefft o sgriptiau gychwyn. Rwy'n nhw'n gyd i bod yn parhau i'r un cyfeiriad. Um, wedyn, rwy'n mynd i ddechrau, ble rwy'n mynd i ddechrau? Um, O'n i'n bryn, o'n i jyst dechra ar fin y rhyfel a'r trothwy rhyfel mawr yn 1913, mae'n hyd yn oed yn agor, yn agor. O'n i eisiau partreadu'r teulu hapus, unol, fel roedden nhw cyn rhyfel. Dwi'n union beth roedd y rhyfel wedi chwalu'n, chwalu'n llwyr. Um, o'n i eisiau hefyd sefydlu o hen yn fardd, dwi'n ennill bod yn gysoddiad gadeiriau, A mae'r golygfeydd agoriadol 'na yn sôn amdano fo wedi cystadlu i Bwllheli a mae o'n meddwl ei fod hi'n ennill bellach, diffyg hyder ydy hwnna, ond wedi ennill wrth gwrs. Felly, dechreuais i naw un tri, a sut dwi 'di atal y stori 'ma nawr? A benderfynais i bo' chi'n, dach chi'm yn cadw'r dirgelwch am hen ŵyn bod yn cael ei ladd, achos dydi'r dynion 'na ddim yn dirgelwch, ma' pawb yn gwybod. Felly nes, nes i ddechrau'r un peth mae pawb yn gwybod, sy'n cael ei ladd, yn cael ei glwyfau yn cychwyn, fel marw ei glwyfau wedyn, a wedyn dyma gyfle rwan, dyna chi beth i gwybod, ydych chi'n gyd yn gwybod, ydych chi'n gwybod dim byd aros am stori. Dyna eich chi'n ôl at i storio trwy ymennydd ôl, trwy ddychymyg, trwy atgofion ôl. Beth sy'n gynnwch yn y ffilm wedyn, di hen wyn yn cofio ei fywyd, yn ei, yn ei oriau olaf. Mae bob dim yn fflachio, Ond un peth na ddim yn ei wybod ydy yym bod o wedi ennill y gadair genedlaethol. Mi oedd o anfon yy yr awdl o'r Ffrainc yym i i'r Steddfod. Mae'r Steddfod genedlaethol yn cael ei chynnal ym mis Medi, mis Tachwedd Medi y flwyddyn honno, nid ym mis Awst. Ac wrth gwrs mi laddwyd Hedd Wyn ar ddiwrnod olaf Gorffennaf 1917. Yn ystod beth aw, drwy oriau Cynta, brwydr fawr fawr 1917, sef, gan galw wedyn yn brwydr Passchendaele. Trydedd Ypres oedd hyn, oedd hi Thames Stockholm amdani. Welodd o i'r rhyfel. Yym, tair awr o ymladd yn llythrennol welodd o, dyna i gyd. Pobl yn gofyn i mi, pam does 'na ddim cerddi lofr o'r ffosydd? Fel rhai eraill yn dweud, o'n i'n dweud, 'do'n i 'di gweld Digon ar y postyn. Newid gyrraedd oedd o. Gorfod gweithio trwy Ffrainc, Gwlad Belg ac yn y blaen i gyrraedd Ffrans. Felly, do'n wedi gweld unrhyw ymladd, rhaid bod bywyd, bywyd milwrol, ond do'n wedi gweld ymladd yn gwbl. Felly, roedd ddim cerddi cry yn cydymdeimlo gallu bod ohono'r cyfeiriad yna. Um, felly... O ran y, o ran y sgript, um, o'ch chi'n sôn bod yna um, sawl drafft, um, Yn amlwg, mae 'da chi'r llu 'na ohono fe ar faes y gad ar ar gychwyn y ffilm. Hynny yw, chi'n sgwennu sgript, defnyddio geiriau, i ba raddau 'y chi'n cyfansoddi ar ffurf delweddau, neu ydy hynny'n rhywbeth ma' Paul Turner, y cyfarwyddwr, yn ei drafod gyda chi ar ôl i chi sôn am y stori? Wel,
fi bia'r delweddau ar bapur a Paul bia'r delweddau ar y sgrin. A mi nathon nhw magu waith ardderchog ohono. Yym, yn sylfaenol, doedd siâp y sgript ddim wedi newid o'r drafft gyntaf ei hun. O'n i'n dechrau yna ar faes y gad yn 1997, Gorffennaf 1997, ac wedyn um, holl hanes Hedd Wyn ac yn y blaen. Felly, chwarter olaf y ffilm, ddim cyfrif o bron, o'n i'n gwneud bymchwil, a rydyn ni, yr hanner yn y ffosyn, yn cael ei lan. Mae lot o ddelweddau yna. Am fod y cyfyngiadau bach yn rhaid i fod mor realistig â phosib, yna dwi'n sylwi gan aelod yn digwydd yn llithro ar yr ysgol sydd dros glan y post, o hwnna'n sgript, fel nerfusrwydd ac yn y blaen. Felly mae pob manylyn bach yn Cymru, yn, yn, yn y marn i. Y canol oedd y broblem mewn ffordd, achos ar ôl sefydlu, da chi eisiau dweud eich stori, a wedyn mae'n uchafbwynt, mae'n uchafbwynt yn iawn i'n pwrpas. Y rhan ganol, a sefydlu, hwnna oedd y, hwnna oedd y broblem, yn yr ysyn. Sa'n hyn i ddal diddordeb yn y cynulleidfa'n awr gyfan, um, a beth mae'n mynd i wneud am yr awr gyfan yna. Felly, wrth gwrs, ni adeiladu hynny ar um, yr uchelgais oedd, mae'n rhaid stori syml mewn ffordd. Mae'n rhaid dweud, fel, fel y ffilm Ewropeaidd, bod y syniad sylfaenol yn un syml iawn iawn, dim rhywun eisiau dwy'n y banc neu lladd rhywun yn y blaen. Oedd yn un bachgen bach Bachgen ifanc cyffredin yma isio ennill cadair rhwystro genedlaethol yn y stori. Os gei di. Hir. Felly os ynnoch chi uchelgais, os ynnoch chi nod mewn ffilm, os ynnoch chi'n ffilm, os ynnoch chi'n gwneud meini tramgwydd yn ôl yna, mae rhaid chi gael rhwystrau nes y ffilm ohoni. A wrth gwrs mae yna, yn y canol, mae'r rhwystrau i gyd yn dod. A'r, mae yna pob math, mae'r ma, ma rhyfel ei hun yn rhwystr. Yym, sut mae wedi edrych ar ei awdl yng nghanol o'r sŵn ma a gorymdeithiol oedd yn arth o. Yym, dyma na chafbwynt arall wedyn, mae o'r diwedd wedi llunio'r awdl. Dyma fi, dwi wedi gwneud ti, beth mae sy'n mynd i ddigwydd i rwan. Ond wrth gwrs, mae'r sensor yn saes. A dyma, beth, beth iawn sydd hwn? Oedd hir, hir, wedi cael sydd enfawr fan hyn. Ac wrth gwrs, ddim yn lle darllen Gymraeg, oedd yn wir. A mae o'n ofni na allai ddim pasio'r peth. Achos bod yn yn trosglwyddo negeseuon o, o faes y gad. Dyn nhw wedi bod i'n neud hyn, wrth gwrs. Felly, ond mi nath y sensor i basio, pasio yn y diwedd. Beth arall mewn ffilm hwnnw, fi'n gallu mynd dweud, ydy, di sensor yn dweud, o, private times I passed your, your, your bill of policy after all. Mae chi'n bod yn fwy sytl, fwy na hynna, mae chi'n bod yn fwy, um, beth a'n dweud, fwy o grymog.

Nid ffrwyth a chymig ydyn nhw. Ond Ginny Owen, sef Judith Humphries yn y ffilm, hi oedd ei gariad o ddifri. Yym, ond wrth gwrs, yn gofio mai byw gyda'i rieni ar fferm fechan oedd o, a fel mae fam yn dweud, um, so mae'n gallu gallu cadw gwraig, a mewn o ddeg ar hugain wrth gwrs heb briodi, achos ddim, dim modd gan ei gadw gwraig. Felly cadw gwraig na cadw defaid. Ie, na ni. Achos mae'r embargo ni.
Ie, na ni. Cwestiwn, amlwg, Oeddech chi'n meddwl y byddai'r ffilm mor llwyddiannus ag, ag oedd hi, a, ac y bydden ni dal wrthi yn ei astudio hi ac yn ei chanmol hi?
Wel, nad oeddwn. Y Comisiynydd ar y pryd oedd David Hugh William, a mi ddwedodd o, pan gafodd sgript y fanylder, Os dowch chi'ch gwaith yn iawn ar hon, yn rhyfel fawr mewn unrhyw iaith, a mi hi'n bell bell. A wedyn, dwi'n y pol, yn nghyfrifoldeb i fydd yno, ia, dwi'n y pol. A fi'n at y job i chi, um, na fo, dyna'r arwydd cyntaf gallai fod yn llwyddiannus. Ond, um, Mae sôn am yr Oscar yn ymlaen, y sioc enfawr i bawb oedd bod y gymdeithas deledu brenhinol wedi goglio hi fel ffilm, categori ffilm drama, A mae orau'r flwyddyn, mae'r tro gyntaf erioed i ffilm neu drama Cymraeg gyrraedd yna. A nhw'n nhw'n adw i enwredig, chwarae teg, yn feddwl. Y BAFTAs ddaw?
Na, nid y BAFTAs.
Y BAFTAs wedyn. Um, uh, ond yna, yna ddwy um, ddau sefydliad sy'n cynnig gwobra ym Mhrydain yn mynd yn y diwydiant ffilmio, sef BAFTAs a'r Gymdeithas Deledu Brenhinol, oherwydd pan mae'r rhan mwyaf o'r sylw gan ei roi i BAFTAs, mae'r llall yr un mor bwysig, a mi ddangoswyd hyn yn yn syth am yr ail dro wedyn, i ddathlu hynny. Felly o'n i'n cael llwyddiant, ond o'n nhw'n sioc, uh, ofnadwy dwi'n meddwl. Um, a mi yna beth arall hyfyd i ddigwydd, oedd yr wyl ffilmiau Grŵp Cymru Llundain, flwyddyn honno, ond hefyd yn cael ei dangos yno. Mi gaf y tîm cynhyrchu lythyr swyddogol gan Grŵp Ffilmiau Llundain i ddweud bod Hen Wyn wedi ennill gwobr y, gwobr y, y gynulleidfa. A ddechrau wyth ohono ni fyny yr holl ffordd na. A be ddigwyddodd, da ni'n gwybod. Ond y Guardian mae'n debyg roed arian mawr i'r ffilm i hyrwyddo i'r Mosin Fai, a'r stori oedd, unwaith oedd Guardian, mae ffilm Gymraeg wedi, a dyna pwynt yn roed i arian. A dweud nhw, mae'n debyg, dan, dyma'r esboniad gawson ni, ar ôl rhwng gwahoddodd swyddogol i'r Bill Whopper, um, felly mae hyn, mi ddylod pethau yma cyn yr Oscars. Felly, ond na, na, neb i oed y bwydio mae'n mynd o'r bell, achos mae gen sgwbraf yn wladol, ni fan o'n nhw, mae yna un yn tu, um, o, o reidol. Felly, um, ddim o ddifri, Ond wrth gwrs, a phan welish i Fleur am y tro gyntaf, wrth gwrs, dach chi'n gweld ti heb ei golygu, mae rhyw dair awr ar y pryd, a wrth gwrs ddim yn cael ei golygu'n tynnu darna diangen o'na ac yn cael ei lifo fel fel untog ac yn y blaen. A pan chi'n gwneud ffilm fel hyn, mae'n drwg gyda un y men, fel actorion, ni'n gweld y ffilm yn y men. Yeah. Ond

Mae 'na nifer o fel tîm da gynddyn nhw. Ia, mae Phil yn waith tîm. Mae um, canmlwyddiant cofio rhyfel mawr uh, yn, yn lle ddiweddar, a tipyn o sylw wedi bod i Heddwyn na a'r buddsoddiad yn yr ysgwr. A digwydd bod oedd na un o'n myfyrwyr ni um, yn sgwennu traethau o'r MA ar Heddwyn. ac yn edrych ar sut mae e wedi datblygu'n yn ffigwr mytholegol, yym, bron cwltaidd, yn defnyddio'r term yna, a, ac yn gweld bod y ffilm yn chwarae rhan allweddol yn y broses gwlteiddio, wedwn ni. Byddech chi'n dderbyn bod yna, bod e'n ffigwr mytholegol, bod e'n, ch'mod, fel Taliesin, fel Arthur, yn ei ie yn ffigwr hanesyddol, ond mae ei arwyddocâd e rywsut yn trosgynnu i oes ei hun. Ac yn bendant, yym, beth sy'n mynd i ddigwydd i pan chael yr holl yym, filiynau yna drwy fydd i gyd o'i lladd y rhyfel? Dych chi'n dychmygu rhywbeth peth? Dwi'n eich gael un person i gynrychioli'r miloedd yn ymwneud. Yn Lloegr, Rupert Brooke yn y moesoedd. Mae erbyn hyn mewn Ifrith Owen. Um, pan laddwyd yr Iddewon yn Sir Ail Ryfel Byd, lle ni'n ddychmygu Anne Frank sy'n cynrychioli yna, achos mae hi'n un enw, mae'n rhywun, mae hi'n mytholegol, mae'n gwlsau. Um, Mae'r ma ffilmiau wedi bod amdani hi yn y blaen. Felly, mae o'n... Mae o'n... Mae o'n... Mae o'n symbol o sut y gall unigolyn uh, ladd ymladd rhyfel a goresgyn anawsterau a trychineb rhyfel. Ni'n edrych ar Wcráin, felly ni'n gwneud Wcráin heddiw, mae'n drychinebus, mae'n ma warthus ac mae'n dorcalonnus, mae'n dyna di rhyfel. A da ni'n gwylio rhyfel, bydda, o'n blaenau, bob dydd erbyn hyn. Felly, ond mi nath Heddwyn ennill, yr elfen greadigol ym mywydau dynion, a godi uwchlaw'r elfennau negyddol dinistriol. Mae'n symbol o'r ffordd yna hefyd, fel y welwch chi fan fan, gan a'r Ffranc a'i dyddiadur yn y blaen. Felly mae'n, mae'n, wedi tynnu yn symbol, um, a mae hefyd yn symbol i ni'r Cymru, achos bod ni'n bod o'n stori mor Gymraeg, y gadael genedlaethol, y gadael, a bachgen o gen Gwlad Gwyddeonydd yn y blaen. Felly, um, Y stori sydd wedi creu'r peth, ond wrth gwrs, yy, y ddau oedd yn byw yn yr Ysgwrn oedd Elins a Gerald, nhw oedd dau nai Helwyn, a wnes i cyweld yn nhw, fe farw Elins fan hyn, farw fan hyn, fe farw Elins gyntaf, a fe oedd yn ddau, os rwy'n mynd gweld nhw, yn ystod ffilmio ac wedyn, Rwydig wedyn, dros roi dros rywun, mynd ar gyddiawlio hi yn fan 'na gannoedd o weithiau. Llond bysus bron bob diwrnod dod i weld dod i weld yr ysgol. Ac wrth gwrs, erbyn hyn, fath o beth dwytha, yy ma'r ysgol amgueddfa, a mi ddylia fo. Wedyn dwi ddim yn rhoi ffigwr cwlt yn sicr. Yym, ma' raid ni gofio nghanol pob dim, yy, nid bardd sâl oedd o, a difyr yn farn llefyddol dda o ystyried i ddiffyg addysg, o'r echel addysg, neu sglein yn y peth yna, yn aml iawn. Um, doedd y Gymraeg gan fel, fel Sir Tiwyn Jones wrth yn iath yn 1917, ddim yn berffaith. Um, ond mi oedd o'n, oedd o'n fardd yn Israel, hynny di, mi sgwennodd o englyn, uh, er cofio'n ffrind iddo, Deio Evans, oedd yr englyn yn symbol wedyn o bob milwr wladwyr ydi yym a mae do- ma' John Morris Jones a'r chyfeiriad sefydlol o'r Ysgol Aeg ac yn y blaen yn yn hynny dydd. Ond mae wedi condemnio Glen Wyn yn 1914 yn yn ch- yn yn yn chwyrn iawn mewn onest. Ond ar ôl rhyfel mae'n dyfynnu hwn fel yr englyn sy'n crisialu'r holl peth. Yym ei ei ei ei aberth idda heibio Mae Gwynedd annwyl fynd â'n angol. Er i'r Almaen ysteinio ei dwrn dur yn ei waed fo. Mae hwnna'n englyn campus. Yy mae'n deud deud cyfan. Yym a wedyn ma' 'na englyn wedyn telynegol perffaith yma arni. Yym hael hael ar fynydd gen ti dwi meddwl. Yym cerddais mi'n pêr a beroedd, yn hwrw swil nerfus wynt a phrifoedd.

A dyma'n gorffen i gael delwedd berffaith, a braich wen yr heulwen oedd am hen wddwr Nyfan. Mae elfen o dangnefedd a natur ynglŷn â'r cread yn fan'na, ond yn ddelwedd. Wedyn, nid parhaol sy'n gallu creu fy barn aruthrol o dda, dwi'n meddwl. Wrth gwrs, gei di ddeall y ddarnau Eisteddfodol ddim cystal, ond cystal lle am wobr ac yn y blaen. Yym, ond mae 'na nifer o bethau, ma' ma'r gerdd rhyfel ei hun, rhoi fi fy miwn yn oes Bwrdd Reng yn enwog iawn iawn, ac mae hi'n nifer o bobl yn dangos i ba gyfeiriad maen nhw'n mynd ar ôl ennill y gader, a dwi'n dwi'n cytuno efo nhw. Hynny ydi, um, so dal i farddoni yn y blaen. Felly, mi o'na dalent yna, yn bendant. Talent sy'n cael ei hyfforddi ond gan y fo'i hun. Ond mae a mae'n cyfle i ni gwastraff rhyfel pan ma' ma' ch'mod yr holl dalent a ch'mod a mae'n symbol sy'n cynrychioli yr holl yy bywyde hynny. Yn union.
Yym isie holi yy wrth gwrs Hedd Wyn y Bardd o'n i chi wrth gwrs yn yn fardd o's yna ryw gyswllt wedyn rhwng yym y ddwy elfen honno, hynny yw, oeddech chi'n ymddiddori yn ei hanes e achos ei fod yn fardd, a chithau'r fardd? Ydych chi'n... Wel, mae hwnna'n bendant yn ddi. Achos bod chi'n mynd trwy'r un broses, ond yn fyw, eich beth, o ennill cadair genedlaethol a Hedd Wyn, da chi'n arwng y ffaith bod y Wyn a hyn yn rhaid nabod o mor... nabod o Kelly mor dda,

Mae Mae bardd mewn delweddau, mae ffilm ei hanfod yn gyfrwng delweddol, gweld ffilm da chi, mwy neu glywed o. Mae rhywun wedi dweud drama lwyfan 80 y cant yn eiriau, yn eiriol, a 20 y cant yn weledol. Drama deledu 50 y cant yn, yn, yn deialog, 50 y cant yn weladwy, ond ffilm 80 y cant yn weledol, 20

Beth o'n i eisiau ddeud oedd, beth sy'n ddiddorol o'r ffilm ydy bod yna act 1, act 2 ac act 3 yn y ffilm gorseddol. Mae'r act gyntaf, rhyw ugain munud neu rywbeth fel 'na, sefydlu'r byd da chi ynddo fo, y teulu, y wlad, yr amser, y cyfnod. Da chi, mae chi wybod ble ydach chi i gychwyn. Da chi'n America, yn Ewrop Newydd yn y blaen, yn y 1920au, Beth ac y gangsters beth bynnag. Chi'n sefydlu beth? Mae hwnnw, mae hyn yn mynd hwnnw mewn ffordd diddorol. Chi'n mynd dweud, um, dim byd ni'n gyrchol, yn chi mewn ffordd. Hynny di, yn, yn yr olygfa, yn yr olygfa etholiadol, mae un o'r bechgyn yn dweud, Neith mam i'n gadael ni eistedd yn nhw, cadeiria Elis, balchder. Neith mam yn gadael ni chwythiau yn nhw, mae'n adlu. Mae'n un arall. Mae'n un arall. Yn lle deud ma mam yn falch iawn o lwyddiant Elis, dach chi'm yn deud hwnna na, achos mae'n anniddorol, dach chi'n deud mewn ffordd arall, yy mwy awgrymo, sy'n sy'n sy'n sy'n fwy diddorol yn ardd i, um, ond yn sicr mae, ma, ma, dwi'n mewn ffilm a barddoniaeth yn esti gilydd ar, ar ffilm a hyn yn gyfrwng a drama. Mm. Mae drama sicr mwy fyd llyfriaeth, mae ffilm mwy fyd barddoniaeth yn arni.

Mor hawdd nawr a mynd a chael comisiwn ag Esbydderec a Gwddyn yn Arddege, os na rhywbeth fydd o, fydde, fydde, fydde hon yn wrthrych ffilm, neu fydde hwn yn wrthrych ffilm gwych, os na'r stori chi'n meddwl hoffech chi sgwennu e. Wel mi oedd na un, yym, sef stori ddramatig arall, hynod ddramatig, stori Goron Nwy Owen, o'r ddeunawfed ganrif, yn dangos i Fôn. gyda bywyd helbulus, difrifol, a di ymbudo i America i Virginia yn y pen draw, i gael swydd mewn coleg yno, ac i ddianc rhag amgylchiadau tlodau yn ymlaen. Um, a wrth gwrs, mae'n colli tair wraig, colli dwy wraig, tra ddim yn trydydd tro, gydag Americanus go iawn. Ydy mae'n Mae'r broses yn cael ei Americaneiddio llwyr, a mae'n un o'i feibion o, um, o'r trydedd briodas, Yn ymweld o blaid Annibyniaeth America. Na chi, ffordd wedi newid, hyn, mi nes i rhaid. Ond pethau wedi newid y trac, a bum i rhaid hwnna mewn. Yna ddyn o'r carreg Gareth Stanley Jones, fo oedd y prif, um, prif gomisiynydd pan wnaethon ni hen wyn. A dyma o'n dweud, dwi'n eisiau un ffilm bob blwyddyn a ddim os rhaid mae'n gostio, mae'n un o'n dda. Dyna'r cyfnod yna, chi'n cael un os rhaid ddeia, Gadau Melin a Herwyn yn y blaen. Um, ond mi ath Geraint Stan, a wedyn newidiodd yr holl bolins i wedi hyn. Mi ges i ddim i'r arian datblygu unwaith eto, stori gyda nhw Iwan, sy'n rhoi nhw'n cofiad o'r ben draw. Ac wrth gwrs, mi gyrraedd yn eiddo o'n gweld y peth yn rhy ddrud, hynny di sydd yn gael gyrraedd llawn o'n cludo Gronwy America, mi rhaid fod yna ffordd dros hynna, sa'ch eisiau. Yym, er bod ail a gwraig gyntaf Gronwy 'di marw ar y bordaith a'i blentyn oedd. A ddim yn golli un plentyn oedd o, cyn, ddim hir cyn hynny. Felly mae'r stori dramatig o'na, ond mae'r arian yn brin erbyn hyn, a maen fwy gochelgar, a does gynnwch chi'n ffilmio erbyn hyn, does gynnwch chi'n dramau. Ydy chi ddim yn cael eich temtio i sgwennu yn y Saesneg? Na, na actor, um, y dweud gwir, a hefyd Pan mae rhywun deinamig fel Paul Turner gyda chi, mae Paul yn gwthio, mae'n gwthio bobl ynddo, reit? Um, rhwng hyn a hyn yn mi, felly mae'n gwneud o. Hyn os ydych chi eisiau fo, hyn, a chi yn gwneud o'n benderfynol. Felly, mae eich erwin o'n tu ôl i chi'n meddwl. Um, ac erbyn hyn, fel bod wedi gwneud erwin, ond uh, Dwi'n hapusach yn mynd llyfrau, achos chi sy'n rheoli'r llyfr, neu chi'n cael y grant yn awtomatig beth bynnag, a dwch chi'n gwneud be, be liciwch chi. Yn sicr bod chi'n rhan o'r dîm sy'n cymryd amser maith, a erbyn hyn, dwi wedi sgriptio nifer helaeth o raglenni i SREC, ar ei argelfyn, dwi'n sgriptio Pobol y Cwm am oesoedd, um, ond erbyn hyn mae yna gymaint o aros penderfyniadau wedyn hyn a llall. A dach chi'n anghytuno hefyd efo rhai comisiynwyr um, ynglyn â beth maen nhw eisiau, maen nhw'n iawn. Mae hwnna'n broblem hefyd. A dach chi'n eisiau colli beth â chi, ni'n meddwl am y ffilm. Ni'n eisiau mynd i wanhau'r ffilm. Felly, mae i mi, mae y cyfnod dan pen, dwi'n meddwl, Llais yr artist trwsgedig yn House Furniture. Ond yn ddiweddar nes i wylio Hedd Wyn eto wrth baratoi seminar i ddysgwyr fy ysgol ar gyfer y Coleg Cymraeg. A dyw e ddim wedi dyddio, dyw e, mae'n ffilm sy'n, chi'n gwylio ambell ffilm sydd wedi

yn gorfod ar y maes llafur am byth. Dwi yeah. eisiau ffilm fwy diweddar. Mm. Eto i gyd, ni'n deall pam mm. bod i dal, dal yno. Um, diolch Alan. Mm. Uh, wedi meddwl sôn bach mwy am eich waith fel bardd, ond ni wedi canolbwyntio ar Heddwyn, a hynny achos bod i yn deng mlynedd ar hugen. Ond uh, bydd Alan gyda ni dros gynos, chi yn gofyn, cwestiynau Alan, gael cyfle i wneud hynny. Ond o leia chi wedi gwrdd ag e nawr, uh,